हम मरद न छी त कनी बरद छियै जे बोका देने छी तो इतना ये में आके भारी ले जा चिचियाते हुए छी उठाओ एते स्टैंडर्ड बो कोई न करिया भाई हम मैं कह दी हमर मैं बुझते रे राखू नहीं है भाई अरे रखो ना वानी ओ बाबू पकड़ दे न कनी हमरा नहीं हमरा से नहीं हेत हमरा अपने हाथ दुखाए लागत की भेल रखियो ना ए राखू नहीं है

एहन सुकुमार रे बाप के कह दिए ना कह दे बड़का घर में बिया कहीं करबै त हम बैठे के खबै जेना बाप घर में रहै छलिए तेनते रहबै बुझलिए हमर माइये ने बुझ लगो तोरा इतना जाग हमरा फंसा देल के ओहू से बढ़िया घर में हमरा बियाह होइत रहे अहाँ के घर में त कुछो नहीं है हमरा घर में तब कथी आई लिपस्टिक लगने छी कथी पर तू किन कान रहने छले त छै कि माय बाप के नहरा से

हम तो- नहीं जाय छी रोपा रोपी अरे गला टप टप उठे छो हमरा किया कहैया रोपेला ई तऽ बुझाय छै जे हम एकर घर वाला बड़का ऑफिसर छियै जन बोल निहार छै ए बे आल्य हे रे हम्म? जोरे बिल्टवा अरे जहने बो छौ तहने घर वाला तहने से

दौलत रहे तो तू देखली ना ये बिया वाला मैं चीज, खाए वाला देखलिए हम चीज। छान छान के ले लिए अरे बस हरका तू आगे हम की कहबे बिलटौआ के रह बिलटौआ मर दे तोर हाल गति है तो आलू जगह प्याज खैया तू मर जेबे यो तो ना कुल अंदर कनिया देखलू बड़का सा भैया कहलियो बिया वाला ले ला लेके ये लिखाए वाला सारा से कहिया मैं पूछबो ओइठिन जाके मैं आगे कौन बिया लेबे तो कहिया वो सारा में तो मर जेबी तो नहीं तो बाड़ी खसले रह जेते मुंह केहन लगे या मुंह चढ़ा के

आओर पैसा ओ एक हजारमे सँ हँ अढ़ाइ सए टाका फिरता देतौ तो पैसो न न एबो नहि तऽ पैसा को नहि खा जेबही आलूए थैप लेबै कनी नहि ओतबी लिए हमर पैसा घुरे नहि आब जो जो हमरा पैसाके बड़ काम छै घरमे जो चल जेबो बुधनी बुधनी की करते रे बुधना रे बुधनी करै छै जो ना

पूरा पैसे लऽ लेब कहबै कि आलू हम नहि लेबै हमर माय आलूके बोरा लऽ गेल छलै घरे बुझलियै आब एक कार्टून मिठाइ लऽ लेबै नैहरा चलि जेबै दुनू आदमी तू एक कार्टून मिठाइ लए कऽ नैहरा जेबै आ बुढ़िया जे पिटना लए कऽ दौड़े छै ओकरा की कहबै बुढ़िया के कहबै पैसा घुरे ना आबिए एतबो दिमाग नहि अहाँ के पास कहबै पैसा रस्ते पर खसि पड़ल आब कतऽ गेलै कतऽ नहि हमरा नहि पता ए रास्ता में खसि पड़ले हम्म। ओखिन में मार हम कहबै बुढ़िया ला तू हंसबी ये की भऽ गेल कनिका मारे खा लेबै तऽ की भऽ गेलै पैसा तो दोनों आदमी के भ जतै ना हाँ बात तो ठीक है जी मारे न खेबे ना तो वो पैसा का बेमानी उठा देबे ने केतबो बुढ़िया मारा त पूछत कि पैसा की कैले खाली कहबे कि गिर गेले एकेटा बात बाजो अली जाओ आ हमरा संग चेक कर दे तो हम पैसा कतऽ रखबे एतबी कपड़े जे हमरा सुन ना हम रास्ते पर बैठल रहब की हाँ। अहाँ आवा पैसा हमरा धरा दे ले चल तोरे ऊपर काम करे छे चल। भी देखिए मार खेबे तो खेबे आ नहीं तो घुरियो के अबे ना नहीं पूरा हाँ? पैसे ला ले कहबै कि हमर माय आलू लगे लिए जा पूरा पैसे ला लेबो हम ऐठन तू पूरा संगे जे जितना दियो ला ले दी बोते बुढ़िया आरो शक करते ताले हम रहै छी अगना में एगो दूगो काम करै छी हम अहाँ हाँ। के देखैत रहब रस्ते पर से यहाँ पर बैठल रहब जा ले चाचू जहिना बुढ़िया कहै छै तू कहै छी ओहिना करबै बुझली चाचू आलू बला से पैसा मांगबै आओर पैसा कनिएके दए देबै बुढ़िया बारू बाप बाप करितो रहतै हम नहि देबै बुढ़ियाके जाइ छियै भाय घरमे हम झूठ बाजलियै बाजलियै तोरा आरो कोइ नहि बाजिहऽ माय बापसँ झूठ भाय जे माय बापसँ झूठ बाजै छै ओ बड़ी खदहामे गिरै छै हम तऽ मायकेँ जानि कऽ ठकलियै की करबै मौगीके कारण तोरा आरो मौगीके कारण कोइ माय बापकेँ नहि ठकिहऽ भाय ई श्यामलाल कहै छौ आ हाथ जोड़ि कऽ प्रणाम करै छौ माय गे माय गे माय माय गे की भेलो माय गे माय गे कहै छी की भेलो कह ने की भेलो माय गे दोकान गेलियै ओ आलू वाला लऽ आलू दए देलियै तऽ आलू तऽ दए देली पैसा देलकौ ने पैसा देलकै आलू नहि रहै पैसा फिरता लए लेलियै आलू बिया ने वाला नहि रहै नहि रहै खाय वाला तऽ तू लए कऽ आयल रही आ तऽ ओ दए देलियै ओ बिया वाला आलू नहि रे ओकरा में नहीं रहे जे दलको आलू तकरा में बिया वाला आलू नहीं रहे नहीं नहीं रे तो पैसा देना तो ला पैसा ला। पैसा लेबी तो पैसा लेबै ना बुझलिए तोहर पुता आब ई आलू हमरा नहीं उपजते हमरा अपने जाए पड़ते लाबे पैसा के तनी गिर गेलै माय पैसा गिर गेलो हाँ। हजार ये ओ नहि छै पैसा डाँड़ मे एम खोजने रहियै ए एहि में खोसना रही पैसा हँ हजारे पार पार भए गेलो आब हजार कथी गालू बिया लाबे बाड़ी में रोपे ला छै घटि गेल छै आधा कोला पैसा मने की पैसा गिर गेलो में आगे यौ कहली ना अहाँके बेटा बक ले लिअ हम्म, बाते नहि मानैत रहै छै। अरे कतऽ गिरेली ककरा देली रे गाँव में आ गाँव में हजार कही रुपया नहीं। हमरा ई

गिर गेला हाँ कि तू पैसा के कतौ किछो केली है हम कत करबे कुछो खेबे ने करे छियै तऽ बक ले लिया तोरा कथी करब पैसा के नीक से राखऽ पड़ै छै एमे के बाइन अरे में लेती। खोजना रहिए मैं आगे आए मगे एहि में खोसना रही तऽ कहाँ छौ ये में रे तू ओकरा- हमरा सिखबै छी हैं